leyi nga thyiwa leswaku jesu leyi ku nga albhamu ya vukhumembirhi eka tialbhamu ta benny mayenga ni the president yi humile tolo hi siku ra mune mhawuri magidimbirhi makumembirhimbirhi namuntlha hi lava ku ya vulavula hi xiyimbeleri lexi xi nga endla vuhleri Eka album leyiwa ya Jesu xiyimbeleri lexiwani xi vi live ka Facebook ivi xi endla vuhleri hi album leyiwa laha a xi ri ku soleni swinene xi karhi xi tseketsela na ku vula leswaku ri muendli wa album leyiwani u wile. kona tolo hi siku ra mune mhawuri magidimbirhi makumembirhimbirhi hi siku leri ku nga huma albhamu ya benny mayenga ni the president ya le ka lembe ra magidimbirhi makumembirhimbirhi hi vone xiyimbeleri xa vunanga bya xitsonga Mapele The Boss va endla nkandziyiso thwii eka Facebook namadyambu va chukachuka na ku hlela albhamu ya Benny Mayengani The President. Xo sungula i ku hi vona ingaku swi hoxekile ku va xiyimbeleri xi ya xi ya hlela vunanga. bya xin'wana xiyimbeleri hi mhaka ya ku loko u ri xiyimbeleri ni vona ingaku a swi u va u nga ri ka xiyimo xa xa kahle xa ku u nga ya u ya hlela vunanga bya xin'wana xiyimbeleri kuloni. Leswi Mapele the Boss va nga swi endla a swi hambanangi na ku va ku ri na ntlangu exikarhi ka xipano xa Kaizer Chiefs na xipano xa Mamelodi Sundowns ivi n'watimpepe ku ya va thembikosi lodge se loko mo swi vona mi ta swi vona leswaku ri swi hoxekile hi loyi muhaxi i muhaxi wa ka radio a ya a ya tseketsela muhaxi kuloni wa ka radio hi ku vula leswaku ri a nga swi koti ku haxa se loko mo languta swi swi va swi hoxeki ngopfu swi antswa ku va va sekete kumbe vayingiseri va va ku vona va vulaka leswaku ri hayi xiyimbeleri xo karhi xi tsandzekile mara ku nga ri nqambi yona hi yoxe ya ya ya va live eka xiyenge xa mabulu xa Facebook yi tseketsela tiawara timbirhi hinkwato ni vona ingaku swi hoxekile swinene Eh Mapele the Boss tanihi xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga lexi xi nga na vuswikoti swinene mina mahlalu wa Xitsonga eka mahlalu wa Xitsonga T_V na nkulukumba Dilolostro eka Dilolostro Channel ha va hlonipha swinene ha va xixima swinene kutani ke leswi hi swi vula hi ri karhi hi swi tiva leswaku ha va xixima hi timbilu ta hina hinkwato leswi mapele the boss va nga swi endla hina hi vona swi hoxekile hi mhaka ku mapele the boss i mutlangi loyi a tlhelaku a lava ku va n'watimpepe hi hleketa ku nkulukumba mapele the boss va fanele va langa xin'we exikarhi ka ku va muhleri wa vunanga na ku va nqambhi. A swi kahle leswaku va ti endla ha tshaha hi tlhela hi lomba marito ya Xinghezi Jack of all trades. Sweswo swi va swi hoxeke ngopfu a ni voni ku swi hi nge zi hi nge zi hi swi bambetela kahlekahle loko swilo swi ri wrong swi wrong. A hi ali loko u va u ri na rivengo eka xiyimbeleri xo karhi swi nga zi swi fikelela laha ka ku loko ku hume album ya xona u tibyela leswaku ri u ya endla vuhleri ku ri ku ku na ti-album leti ti nga huma endzhaku ka album leyiwani kambe a ku endliwangi vuhleri bya ti-album leti ti nga huma ku yo endliwa ya leyi ku komba leswaku ri ku va ku ri na problem exikarhi ka vona ende mi ta tsundzuka ku vahisa lavambirhi vhele a va kumani. Mapele i munhu loyi a beef-a Benny Mayengani se sweswiwani hi ku se u sungule timhaka ta radio boss ku endla ti-interviews na vanhu vo hambanahambana hi kona se a kumaka opportunity ya ku va se a ta a ta sandza kumbe ku tseketsela na ku sola. mitirho ya beni mayengana kahle kahle n'wi va ka hina hina hi vona ingaku munhu i fanele a langa leswi a lavaku ku va swona kumbe leswi a lavaku ku tirha swona hi mhaka ku ku tirha mintirho yo tala munhu a nge swi koti hi mhaka ya ku ri n'wari mbirhi yin'we yi tshwa nkanga munhu a nge swi koti ku va mutlangi wa bolo a va mutlangi wa tifilimi a va muhaxi a va muhleri A va nqambhi, a va mufundhisi, a va mutlangi wa mitlangu ya switori swa ka T_V, a va mutlangi wa mitlangu ya switori swa ka xiyanimoya. Munhu i fanele a langha xin'we a endla xona a tshika ku ti endla a lomba marito ya xinghezi Jack of all trades. Hi marito malama kahlekahle hi tiyisisa ku vula leswaku ri mhaka leyi Mapele va nga ku yi endleni hi vona ingaku yi hoxekile. Ina nongonoko wa vona wu kahle swinene ende ha wu seketela mm. kambe hi vula ngopfu leswa swa ku u nge vi muhleri wa vunanga ku ri ku hala tlhelo na wena u nqambi nyizela vahleri va vunanga va hlela vunanga wena u ya mahlweni na leswi u swi endlaka ku fanisa na vona va endla ti-interview na vanhu lava hi nga vulaka leswaku i van'wamafenya kwala ka gaza va va rhamba va va na ti-interview eka eka nongonoko wa vona sweswo a swi hoxekangi kambe ku hoxeka loku ku nga kona hi loko va ya va ya hlela vunanga bya xin'wana xiyimbeleri ku ri ku na vona va ri muyimbeleri sweswo ha swi swi hoxeki ngopfu kahle kahle hina hi swi xiyisisile hi swi vona kahle leswaku onge vahleri va vunanga bya xitsonga lava va nga kona va rhandza ngopfu ku vulavula swilo swo biha va rhandza ngopfu ku vulavula swilo leswi swi nga ta wisa tinqambi kutani ke hina hi teke xiboho xa ku hi tele ku ta vulavula leswinene ntsena hi mhaka ya ku ri vanhu vo vulavula leswo biha hi ti-album ta vanhu va tele ngopfu hina hi ta hundzuka magqweta ya tinqambi. Ku sukela sweswi loko tinqambi ta vuyimbeleri bya Xitsonga ti humesa ti-album ta tona, hina hi ta langa ku langutisa leswa kahle ntsena eka ti-album ta tona hi vulavula swona. Leswo biha va kona lava va tirhaka swona, lava va nga tumbuluxa switichi swa le ka YouTube va tumbuluxela ku vulavula leswo biha hi mabindzu na vuyimbeleri bya tinqambi. Loko munhu a bini bini ni endla yini mina? Loko munhu a bini bini i bini ni endla yini mina? Benny Mayengani Bini album ya hisa ya twala hi le ku yi rhandzeni hi le ku yi tsakeleni tiko hinkwaro loko munhu a bini bini ni ndla yini mina se hi marito malama leswi leswi a hi mi khomeli swona kahle kahle ku va hi ta hi ta nyika mavonelo ma hina eka vuhleri lebyi a byi ri kona eka siku ra tolo ku nga siku ra vumune ra mhawuri lembe ra magidimbirhi makume mbirhimbirhi lebyi a byi endliwa hi mapele the boss eka nongonoko wa vona wa rhandzana ni magaza. Inkomu hi khesi ku va mi voni nkandziyiso lowu kusuka emasungulweni ku va u ta fika emakumu laha ka dilolostro youtube channel hi le xigodini